Countdown. Hey Essential Crafter fir en neie Video um Let's Hunger Games, also net Let's Hunger Games, Hunger Games um de Survival Server, also survivalgames.net. Kënnt alles an den an der Beschreiwung dran. Ech spillen mam The Dog 97, wou ass hien? Moin. Ech loggen, ah nee, wann ech mech elo ausloggen.
Du wees dach eis mir gesinn eis net. Ja ech wees och net wat mir gesinn eis net ass. Ja mee ech wa mer alleguer do sinn ech gesinn déi meescht Leit net déi hei sinn. Wee gesäis de?
Gesäis de do e Lennart? Ech gesi just een. Ween? Lennart zwee. An niewendru sinn ech. Umm schéin, da wees ech jo wou s de bass. Wéi pff wéi wäit bass de vun him? Ee Punkt. Hei kuck do. Bass du direkt niewent him? Kuck.
Bei dem Bam, wou alles wackelt. Mes du grad un an op an zou? Ja, oh nee!
Du bass niewent mer. 5 Oh, d'fänkt un, oh! 3, 2, 1. Ech gi fort, komm! Ech kommen.
Wou bass de?
Hei, ech sinn do.
Hei, hei, hei, hei! Schnell! Wat hues de, wat hues de? Oh, op de Bierg, op de Bierg, op de Bierg!
Wou bass du? Hei!
Gesäis de mech? Ja.
Hei, komm.
Ech weess, wou deen ass. Ech weess, wou deen ass. Allez, komm, komm. Schnell, mir musse elo schnell dohinner goen. Hei ware mer scho d'lescht Kéier, Madame. Maja, mir ginn elo op de Bierg. Also, mir, ech hunn, mir hunn déi, déi Map hei schonn eng Kéier gespillt. Just dass, ah, just dass meng Opnam verkackt huet. Ech hat se verbrannt.
Ja, an du has se mech verbrannt. Ech, ech si grad beim Bierg elo. Ech muss nëmmen nach.

Deng Saachen hei. Ech hat nëmmen dat doten.
War dat alles? Ja. Also, et war genuch fir dech a genuch fir mech. Do, do ënne si Spiller, do ënne si Hues du Spiller. éischtens eng Waff fonnt? Ja, äh, Bou.
Mir hunn awer Gutt, keng Pfeiler. Wou komm, mir si gehe erëm an Pfeiler? dat Haus, wou mer esou vill fonnt Do, do haten. ënnen ass een, do ënnen ass een. Do ënnen ass grad ee beim Haus.
Dat ass awer net dat Haus, wat mir erfonnt hunn. Nee.
Dofir gi mer och lo dohinner, bei dat Haus, wat mir erfonnt hunn. Da si mer sécher, hie geet lo och dohinner.
Wann hie weess, wou et ass, jo. Ech hunn et fonnt, komm mat! Et ass hei! Ja, okay, et ass do. Pass op, well.
Hues de eppes fonnt? Äh wat? Huel net alles, huel net alles.
Géi ran! Äh ma dréck op déi Tast fir dech ze bécken. Hei huel. A lo musse mer goen.
Oh, schon nach eppes fonnt. Hoho! Wéi? Ass erëm dobäi komm. An elo muss mer lafen. Schnell lafen. Nein, wart eng Minüt! Schon nach net. Schon, schon net. An ech schon iwwerhaapt.

Mal mega gut oppassen, weil... Dat äh, Haus ass jo war de ganz gut gesäit. So hei hei mis egent vu Lorem eng Dir sinn.
Hei war eng nee.
Verdammt! Dat ass net dat Haus wat mech ech gemengt hunn. Nee dat ass en anert an do war schon e Spiller dran. Mir sinn hei mir sinn hei wo bass du wo bass du wo bass du? Hei hei hei wo bass du?
Ah, et ruckelt.

Komm mat, mir musse fort hei. Oh, waart, ech ginn.
Oh, hunn ech dee schäi Sleeve hei. Do ass e Spiller. Ee Moment, ech hunn en. Gi mer op zwee drop, komm, mir ginn op zwee drop.
Schlo du, ech schéisse mam Bou. Ja, ech sinn gestuerwen. Bon, ech si rëm gestuerwen. An domadder géif ech soen, äh, bass du och gestuerwen? Jo. Okay, domadder géif ech soen. Hat ëmmerhin e Messer.
Jo, ech och.
Ech wa-, äh, ech wann, ech wäert. Domadder géif ech soen, bis dann an Äddi!